Роза Мулланурова. Яшел яулык. Талган елга сыман моңарча ипле тыныч кына аккан тормышның кинәт көе китүен нәрсәгә юрарга да белмәде Сәрвәр. Башка чыгу уен яшьләр ният иткән икән, үгетләп тә, ялынып-ялварып та туктата алмассың. Бу кадәресен аңлыйм. Яшьләр кызуында сугарга ярата. Аның сүзенә карап тормаслар. Югыйсә, әллә ни борчылырлык сәбәп тә юк шикелле. Баш ярылып күз чыкмаган. Арадан кара мәче үтүен үтте. Тик шунысы, әбисенең җылы кочагында үскән, моңа кадәр яныннан да китмәгән кәтәнә малай Азатның кинәт кенә аңа ян белән борылуы аптырашка салды аны. Сәрвәрнең эчтәге яшерен нечкә бер кылы эзелгәндәй булды. Кичәдән бирле башы чыңлап, күз аллары элҗе-мелҗе килеп, кәефсезләнеп тора. Сирең сыярдай кыз балаң якында булсын икән ул. Еракта шул кызы. Чит илдә. Төркиядә. Фәхрия малга эчен бушатыр иде дә, күршесенең ни әйтәсе алдан ук билгеле. Син майпәрвәз, юкка кыбырсып йөрисең дип, тыңлап бетермәс борын, акыл сата башлаячак. Үз сүзе генә сүз аның. Мулла кушкан исемем майпәрвәз түгел, махисәрвәр иде, дигәнен дә ишетми. Мин күргәнне син күрәсеңме, Майпәрвәз? Белмим, шыдар идеңме? Юк бар хәтер калулар, әйткәләшү, үпкәләшүләр кемдә булмай. Түзәргә кирәк, дип тезәчәк кенә. Тәүбә, тәүбә, әстәгафирулла. Сүзе хак. Аның хәленә калырга язмасын. Фәхри Ямалның эләгере баш ташлап ире эчте. Ена кайтып җитәлми, корда йоклап, каты бүлде. Бердән бер улы моннан гыйбрәт алырмы дип торсалар, атасыннан да уздырып эчә. Шешәдәшләр җыеп, әнисе кибеттә эшләп тырышып җыган мал-мөлкәтне сатып, туздырып бетерде. Әмма акылга килергә Уйламады да. Соңгы елларны Фәхрия карчыкның гомере урамда уза дисәң дә була. Саф һава сәламәтлеккә файдалы, дип киткән кайтканны күзәтеп, язда көздә, карда яңгырда ишек төбендәге эскәмиядә утырган кенә. Кайгы кайгага охшамый, урыны бер дә бушамый дигәннәре дә хак шул. Бәлки, Махи Сәрвәргә дә бар да җайланыр, узар, үз эзенә төшәр дип кул селтисе дә тынычланасы иде дә бит. Булмый. Үзе дә бигрәк нәзберек берәзгә инде. Бимазалану җае табыла. Кем әйтмешли, яшисен яшәгән, ашыйсын ашаган карчыкка Ни җитми? Юктан бар булган шул тиершекне төн йокысын качырып, магнитофон тасмасыдай кат-кат әйләндермәсә, юктан гынамы икән? Килен киртәк белән тыныч тату яшисең килсә, үзең сукыр, колагың чукрак булсын. Телең авыз эчеңдә генә торсын дияр иде әбисә. Барына шәкер итеп, тыныч кына үз бүлмәсендә утырса да ярар иде. Тик менә җан дигәнең түзәмени соң? Килене белән улының соңгы вакытларда өзми куймый, ипотека кредит, кредит ипотека дип сүз куертуларын ишетмәмешкә салышып, ничек колак яныннан уздырсын. Ат дагалаганда бака ботын кыстыра дияр иде үзе. Сүз бүтән кеше турында барса. Түзмәде. Бетле тон кияргә бу кадәр дә атлыгып торасыз икән, дип сукранган кебегрәк яшьләрнең әңгәмәсенә кушыласы итте. Сүзнең мәгънәсен әллә аңлап бетермәде, бәлки күз алдына мәктәп дәреслекләрендә генә калган шул хәшәрәт килеп баскандыр. Бет? Кемдә бетле тон? дип килене шикранып, шәшен башын капшарга тотынды. Улы көлде. Борчылма, безнең әни шулай төрттереп шитләтеп сөйләргә ярата инде, янәсе. Бу фатирларын әти-әнисе кооператив дигәннәренә кереп, Әҗәткә акча җыя-җыя көчкә тезеп кергәннәрен күптән оныткан инде ул. Әтиләре эшләгән заводта фатир чиратлары мәңге җитәчәк түгел. Үлгәнче кеше почмагында чиләнерләр төсле иде. Кооперативка ләгүне зур бәхет санаганнары истә әле. Ә бурычлы булу, бетле тун кигәндә җан тынычлыгын ала, гел борчып тора икән ул. Алганда бирүче булганга Сөенеп кешенекен алсаң да, биргәндә үзеңнекен чыгарып салырга кирәк бит. Ипатик үзе колакка ят, яңа сүз булса да, мәгънәсе иске, бик аңлаешлы. Бурычка керү, әҗәтле булу дигәнне аңлата ич.